kelo daa ki lapokapoka pe lukaka i kin famili. Kubir ladit lobo ocito oketo dong cinge i kom cik eni ma nyuto ka maleng kit ma jami pa lato myero kipok kwede me watye ki gen ni wa lobo konyo lweny i kom tele ma nongo tye i kin piny pi jami pa jo ma bedo ka to-ni. Lok eni lokke gudo wan nongo weng mapaco, ngat mo keken ma tye, tekke dong ngat munywal, lokke gudo, nyo keken bene pe nywal. Pud bene obigudi. Pien in wa nyodini tye, lamegi ni tye. Pien in itye ki lanyodini, in itye ki omeru, itye ki babani, mamani, nyo gwok ngat ni mo yang ogwoko in agwoka. Weng mitte ni iteny jami gwok bot in, lok eni wang omako in. Man mere lok ma gudo dog ot acel acel acel ma pe wene, tekke dong tye i Uganda. Gin amito wakwanyyo ki wiwa ba Emma, en aye lok moni ni man dong odwogo cik ma Kala dit oketo cinge iye ci dong Nongo dong omyero dong wati kede pul. In aneno aye pe obibedo ber tutwal, obibalo dano dong mere meda. Cikke gire konyo, aneno kaka eni kinyuto ni lwak tye ka cwakone matek, obikonyo tutwal pok. En luwagi jami obedo gitye ka kok i kom cik eni. Lwak gire tye ka kok macalo lutino awobe mapaco, anyira mapaco gitye ka yomo, igi yom ni aa akonya mada, man weko wanongo gin niko. Ento tye luwagi jami ma gutiyo jamigi bene ma igi pe yom i cik eni. Labolle, wun ki won oti Nyo wun ki min oti mo ma pe wubedo pi mwaka ma wubedo pi kare malac, ginaleb mono wai ni cohabiting, ce peya wunyomme. Eni man wun wutiyo cente nok acel. Cik pe obikonyiwu. Pien wutiyo, wubedo mwaka abic nyo apar, mogo bene mwaka apar abic, mogo bene mwaka pyero adek.
Tye jo mukene ma gubedo ma dong bene guteggi dong me mwaka dong obino, mwaka pyero abicel, nyom pe otimme.
Gin waco bene ni keny man ber ki niworo otum. Nyom pe otimme matwal i kwo pa ngani wayang. Cik-ki dong konyo kur. Man en ocik ma mito ni wun myero onyomme-o. Myero onyomme-ko, ma laco myero okwany agagi i kal gangwu. Ento i nge i kare macon ba Flavor, in ki ibedo ki dakoni, ibedo ki cwari mwaka abic, mwaka apar, wunywalo lutino, wubedo kacelu, cik ye ni ngati dong dakoni, ngati dong cwari. Ee, ni cik ye me nongo kit ma yam Kit ma kingeye yam kwede ni kingeye kwede ni traditionally, traditionally. i kit me be- bedo me paco. Aa, ber bedo tye i kin dano-ni, yok loko marac pe. Man dong romo akeny ma dong tye gang. Ento man ma dok kikelo ni pen cik ma dong otte eni, parliament eni, obigedo jami ni, wayang ngato mo ma yang bene dong pe gibedo gini cware nyo gini dako ne do obi dugu cen ka penyo jami pi Jimmy. Wang otime man jo ma tye ka ko abe ting tye ka kok twatwal ni wan otiyo dong cen ayo ka ce ada ema un romo cako business un icwari otiyo ka ce en dong obedo omako apar ne ope onyome tin dong un tye protected nining

Atye ki lutina kobedi cawa ni ko dok anongo dok ngat mukene dok macalo dako mo manyen me amed i kom atye ni dako cawa ni romo bedo bene ni otye ki latinne gwok ka mo ti neno be ki cware gwok ka mo nyo cware dong kete keny gwok dong peke ki kengi en otye ki lutino aryo nyo lutino adek ento an pud cwiny me kwo me lobo pud miti ti i koma acono dako ni dako ni oye wacako dok bedo wa ni kede an nongo dong acono dako ni kene kwo ema Lacuno wa ki lutino. Latin can mi dong megi.
Lutino can dong an omyero akemme kedgio. Mo onongo mega akel i kom ma tye ni, ma gange ni. Caa-ni dong lutinna wa ki mega ni kwanya ka latin-ni gwok ce tukgi okwanya oko ki bot daka-ni odwoko tung botgi ni aa man megwa. Ci latin-ni caa-ni nongo bak pud olo olne moni bene tye calo daka daka-ni mege bene remo ne tye kunu omyero ngo? Onong konygi kuca. Latin-ni pud romo ma contribution-ne omyero ogud komgi i koma tye bot laco mukene.
So an dong ma akelo dako eni manyen-ni. Roma kel latinni eni dong ganga. Roma dong latinna. Ci gitwero bed dong me leyowa jamina. Ineno ka ma dong cik tye controversial kit. Ma Lutinna nyut kome latin tye. ma megi-ni, eh, ka- Pi- cik- Pien latin eno yang ma yang an akeligi ki bot dako mukene, yang kiweyo lutino-ni, lutino macen. Nongo cik waco kumeno. Nongo cik yang waco ni lutino macen.

Dong ei unfairness bino i kom mega ma gwok nongo an anywalo calo an laco, dong giromo bedo unfair. Ento eni weng tye i cing an me miyo jami-ni weng i kin lutinni. Tye i cing wan-ni kidi me neno ni jami-ni weng wapokogi kwene ma rom. Wek aneno ni nen laco ma tye alok-ki, wa atika wano ni bikonyo me protect ngo? Family. Ce gwok ngat mo ma yam onongo tye ka claiming jami mo mapat ki jami pa lutino. Bedo calo wa omin wego. Ngeyo kwede jami-ni tye. Omin wego romo cere ki jami pa lutino ma nongo yang wegi lutino otimo. Balo teng teng teng dok kwanyo duk omege kun lutino pa lato komgi tye, ento mingi miti en aye nyo uncle gi ma pa wongi ni, myero en ekwa so without reprocessed. I yang i Acholi nongo gin eni i tye flavor. In omero romo kwanyo jami ma megi bene tiyo kede gwoko kede ki lutino ni. I cwiny ma reco, i cwiny ma tye, i cwiny ma rac icano omera nyo lameru pe dong ye ni wa latini ogud jami eoni. Pe ye dok miti kwanygi iryemgi obe dong kikenyo. Tye ka time i kin gang. Tye mapol ma nongo lato dong kwone pe twero donge cing laco ma dong ominne. Ominne kono wek lutino okwany jami maber calo pa olyel wongi-ni, pe dong ye. Loko dong i wi mege, pe dong ngewu, loko jami weng, property ownership weng, mege. Eni tye tim me kin gang. Wan wawoto i kin gang wanongo lok-ki dwong ata. So, cikke eni guiding lutino i yo ma kumeno, guiding dako mapaco, pien in macalo dako mapaco ka dong cwari pe, co mukene binde iwek gango. Ineno wee? In dong myero iwek gang-nge odok tur. Winyo, aa, kakany gin ku dok, doki, doki, doki. Kikwenyi, kiriemi ki gang cere wa yang pe inywal gang kenyo. Man cike in guiding in noo iti safe. Eo kunyo eni bene dong mon gia gitenyo gang-nge ma peya be kiryemogi. Tye dong. Dwong ene bene tye. Dwong ma dong konyo be pe. Tye gire kit mo keken. En eweko wene ka ce mo oa otime ku meno otimo, nongo myero kingeyo. Ce in ikute kede lingo, macalo in laco ilingo. Aneno wa bidugi. Cal ayuka-yuk, mot, mot, mot dugo ci wungo coyo idye kal-li ni man eni jami na aje, pien ripot eni pe iweko kingeyo, gang a dako ki weng oribbe pe ongeyo, gangu bene ope kingeyo, kitamo pud keny tye ikinwu, wek imoko maber ni keny dong pe ikin joni, wek opiri ne yot. Nyo ni kite Labongo en dong tek. dako ma cware ota, oto, oa, otenyo gang, en otenyo dye kal, en ocito onywal ka mukene, ento cware neno obinyomme. Pe romo adwogo ki laimi dok jamine. Lok tye kenyo.
Neno ka kama lok me cik eni mito dano ongi maber dok amito jo ma pwonyo dano ki cik, lungec me cik, lawyers, counselors nyo jo ma miyo legal projects eni i kin pinyi gubed ka miyo sensation bot dano mapol i lokke eni pien controversy eni obibedo pol. Jo mukene obibino timo bal medikal ni cik tye i kome nyo gedo i ngeye nongo dok otiyo. Omiyo lok manyen, ipo ni tye i buc ma gubino tuko lweny, gubino timo ngo, ipo ni cul mapat pat tye i komi. Bed twal manok aye eno i kom cik manyen kubedi ma ladit lobo otyeko keto cinge iye ma watye ki gen ni obukonyo i kit me poko jami pa lato i famili ma megi, doggola ma megi, ki bene dong i dikal ma megi. Kongo gi kakany i cawa. me aboka lam wacit kun dok waywe ka wadegi. Kombeddi dong i cawa me yot kom i department me health ngo manyen ma tye ka kati kunu lok madok tye ka kati aye winyo ni pe mit ni kombeddi lobo ma kitye ka lwongo ni Malawi, two me polio otyeko dok winye aye de nyonge mwaka aye dong abic. Flavor Anyico ma be ka wacce kany ni kit me polio ni bene dong tye ka winye i kin piny i Uganda wi po agamento kati ki lok manyen me cako miyo dok vaccines aye i kom lutino matino. Gwa gwe i kom two me vaccine tye i Malawi kombeddi gu declaring polio outbreak ma polio ne owinye i kom latin ma tye mwaka adi Apar aye wi aryo i wi kapito gi me Lilongwe ma Kubedi. WHO tiyo ki tic matek tutwal i Malawi me neno ni kilwonyo matek tutwal i kom two me polio. Gitye ka gen ni gini ka be oa ki tung Pakistan. Ingeyo be polio is a viral infection wa i Covid eni ma woro i kin lutino cilo ka tye tye nongo tye transmissible i speed adada. Yeah, polio obedo viral disease ma young.